Helo, nawr yn y fideo diwetha ni wedi bod yn dangos i chi sut i creu yym logo a defnyddio un o'r templedi sydd fan hyn. Nawr, y'ch chi'n gallu gweld maen nhw yn edrych yn broffesiynol iawn, ond yr unig problem sydd gyda chi yw falle bydd llawer o bobl yn defnyddio nhw ac dydyn nhw wedyn ddim yn edrych yn gwreiddiol iawn. Yym so, be chi ddim isie yw chwech siop fy cacen i gyd yn defnyddio'r un logo. So beth gallwch chi wneud yw create blank logo. Nawr, yr anfantais o hyn yw um, gallu dde ddim edrych mor broffesiynol, ond y mantais yw bydd gyda chi rhywbeth gwreiddiol siŵr o fod. So, dyma ffordd i ni mynd i creu uh, hwn. Y peth cyntaf mae angen i ni wneud, chi'n gallu gweld, mae'n sgwar fan hyn. Gallwn ni clicio ar hwn a newid y cefndir. So beth dwi'n mynd i dewid yw dewid cefndir glas fan hyn. Ac wedyn, beth gallen ni wneud? Gallen ni lanlwytho rhywbeth os o'n eisiau, neu gallen ni defnyddio photos, neu gallwn ni defnyddio elements, neu beth bynnag. So dwi'n mynd i ddefnyddio elements, ac Mae beth mae angen i chi fod yn ofalus gyda, gyda'r elements lan fan hyn, mae rhai o nhw, mae angen chi yy talu amdanyn nhw, a mae rhai o nhw am ddim. So wnewch yn siŵr chi'n defnyddio rhai heb yr corwm. So chi'n gallu gweld, mae hwnna'n am ddim, ond mae angen chi talu amdano hwnna. Nawr, gallwch chi mynd lawr wedyn a chi'n gallu gweld mae siapiau 'ma, mae fframiau 'ma, mae yy chimod stickers 'ma, so lot o bethe i gael fan hyn. Ac hefyd mae grids i gael fan hyn hefyd, so gallen ni clicio ar hwn, mae e'n rhoid e fan hyn, clicio ar yr un hyn. A gallen ni newid lliw y panel yna, a gallen ni newid lliw y panel yna. Nawr, beth gallen ni wneud wedyn yw, wrth gwrs, newid hwnna i ddu. So, newid yr cefndir i ddu. Ac wedyn gallen ni clicio ar hwnna, gallen ni newid hwnna'n ôl i glas wedyn. A allwn ni symud hwnna lan fanna. So beth gallen ni wneud wedyn yw rhoi testun mewn arno fe. Nawr mae lot o testun gyda ni lawr fan hyn. Um, nawr, gyda logo, beth mae eich i feddwl amdano? Sut mae'n mynd i edrych os oedd e jyst yn y du a gwyn ac uh, dim yn lliw? Um, So dwi'n meddwl bod ni'n edrych yn iawn fan hyn. Fydd y ddau yna yn edrych bach yn wahanol. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yn lle dewis unrhyw beth lawr fan hyn, achos mae'r cyfrifiadur yn mynd bach yn araf, dwi'n mynd jyst clico ar hwn nawr ac dwi'n mynd i teipio mewn. Teipio mewn just. Rhaid MM. Nawr beth galla i wneud yw newid uh, hwnna i ffont gwahanol os o'n eisiau hefyd. So gallu newid hwnna i ffont gwahanol. A hefyd gallen ni wneud e yn fwy o seis hefyd. Neu beth gallai i wneud fan hyn yw just clico ar y cornel a just wneud e yn fwy o seis. fan hyn. So beth dwi'n mynd i wneud, fi'n newid tair bach, fi'n mynd i glico um, ar hwn, cael gwared o hwnna, a dwi'n mynd i wneud hwn yn fwy o seis. Fwy o seis. A wedyn jyst gallai symud hwnna wedyn am symud cyfrifiad i'r iseg adl i fi symud e. So felly symud hwnna lan i fan hyn. A beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi'n mynd i wneud copi. A'r copi, dwi yn mynd i jyst troi y copi rownd fan hyn. A wedyn symud â i fe lawr. So hwnna nawr fydd y logo, a beth fi'n mynd... ac os mae mwy o amser gyda fi bydden ni'n gallu gwneud yn siŵr bod hwnna i gyd yn iawn, a beth fi'n mynd i wneud, cael nhw gyda'i gilydd a chi'n gallu gweld lan fan hyn mae'n gweud grŵp, grŵp a nawr fydda i'n gallu symud e o gwmpas. So hwnna yw yr logo fe ac beth dwi'n mynd i wneud nawr, clicio fan hyn, teipio mewn hashtag A wedyn athro MM. A beth fi'n mynd i wneud yw mynd i troi hwnna ar yr ochr ac dwi'n mynd i symud e fan hyn a jyst wneud e'n fwy o size. Ocê a be sy gyda ni nawr? yw logo gwreiddiol. Sdim byd fan hyn wedi cael ei gwneud gan yr y template ac ddyle hwn fod yn eitha' gwreiddiol. Wrth gwrs, gallwch chi gwario llawer fwy o amser na beth dwi wedi gwneud yn yn gwneud eich yym eich logo chi. Ocê, so hwyl am nawr, ac yn y fideo nesa' bydda i'n dangos i chi sut i lawr-lwytho pethe.